Җырларым сышытып йөрәгемдә ил кырында чәчәк атыгыз күпме булса көч һәм ялкын шул кадәрле сезнең хакыгыз дип язган Муса Җәлил хәерле көннәр Акчарлак газетасын укучы дусларыбыз сезне Казан Кремленнан сәламлибез ул туристларның һәм җырчыларның иң яраткан урыны туристлар рәхәтләнеп ял итсә җырчылар үзләренең матур җырларына клиплар төшерә 2022 елда гына 4 миллионга якын турист Казанда булып киткән һәм шушы матур Казанда безнең инде Акчарлак газетасы басылып чыга 33 номерда дөнья күрде. Һәм инде иң кызык материалларга күзәтү ясыйбыз. Татарстанда гына яңа уку елына 2000 укытучы җитми. Сезнең якларда вәзгыять ничегрәк? Кайсы фәннәргә укытучыларга кытлык язып хәбәр итсәгез иде. Журналист тикшерүе 6-7 битләр Ильмира Флюн Балтач районында нинди проблемага ачыклык керткән һәм ул проблеманы ахырга хәтле чишкәнме газетаны укып белә алачаксыз. Һәм инде күңелнең иң авыр кылларын тибрәтә торган язмыш, аянычлы хәл, сигезенче, тугызынчы битләр, офицер Рауил Шакировның махсус хәрби операциядә үлүе. Инде укучыларыбызның яраткан рубрикасы Трубкаңны ал, ак чардак шалтырата. Чыннан да сезгә чит номердан башка кеше шалтыратса, куркып калмагыз, бу Казаннан ак чарлак сәламли. Үзегезнең шатлыкларыгызны, әйтәсе сүзләрегезне журналист белән дә уртаклаша аласыз һәм иң кызыклы Әңгәмәләр инде газета битләрендә дә дөнья күрәчәк. Тукай районында яшәүче Илнар Фәрхетдинов дингә килү депрессиядән чыгарды ди. Ә сез, газета укучылар, депрессиядән ничек чыгасыз? Әлбәттә инде, яман гадәтләрсез. Ничек? Безгә дә язып, уртаклашсагыз иде, бүлешсәгез иде, бәлки сезнең нәкъ менә киңәшегез кемгәдер бик тә кирәге чыгар. Шикәрсез, тозсыз, уксуссыз помидор тозлау мондый рецептны белә идегез мәле? 15 нче биттән карап таныша аласыз һәм дә инде үзегезнең гаиләгезне шушы тәмле ризыклар белән сөендерә аласыз. Без инде 20 елдан артык хатлар бүлеген журналистыбыз Эльмира Фөлен алып бара һәм инде арада кайбер хат язучы даими безгә хатларын язып шалтыратып торган авторларыбыз инде өлкәнәеп, олыгаеп, бу дөньядан, якты дөньядан китеп бара. Ул безгә дә Сезгә дә бик авыр, чөнки аларның хатлары, язмалары кинәт юкка чыга. Һәм инде без менә шушы номер аша үзебезнең бакыйлыкка күчкән даими авторларыбызны искә алырга булдык. Алар безнең барысы да истә, күңелдә, йөрәктә, берсен дә онытмыйбыз. Һәм инде аларның гаиләләренә сабырлык телибез. Аларның хатлары безнең архивларда мәңгелек, мәңгелек булып саклана. Һәм инде ике атна дәвамында резонанс тудырган Чаллы театры артистлары янындагы Вәзгыять пенсиядәге артистлар урынын яшьләргә бирә. 20-30 ел театрда иң яхшы рольләрне уйнаган артистлар ни өчен шундый хәлгә калган? Ни өчен алар ярты ставкага эшләргә мәҗбүр һәм инде алар үзләре эштән теләп китүләрен белдерә? Сез бу хәлләргә ничек карыйсыз? Бу нормаль күренешме? Бу хакта да безнең белән уртаклашсагыз иде. Туфан Миннуллин да иҗатын Онытмыйбыз Крәшен кызы Зоя дигән хикәя белән таныш аласыз. Бик җайлы, бик рәхәт укыла. Акчарлак һәрвакыт сезне дә, безне дә шулай сөендереп торсын. Һәм инде без үз чиратыбызда хәзер иң бәхетле укучыга газетаны тапшырачакбыз. Без Акчарлак газетасыннан ник сезгә менә Акчарлак яңа чыккан Акчарлакны бүләк итеп бирәсе килә. Татарча укыйсызмы? Каян килдегез?
Казанлыкка? Без Казанда торабыз. Укыйсызмы татар газеталарын укыйсызмы яратасызмы? Акшарда укыйсызмы? Акшарлакта укыйбыз.
Нәрсәләр ошый күбрәк газетада? Сканвордлар, язмышлар, Олы кешеләрнең язган ниләре ошый. хатлары.
Әйе.
Сугышта калган кешеләр турында язганнар. Без дә сезгә бүләк итәбез. Рәхәтләнеп укыгыз, исән-сау булыгыз.